Dostlar, salam aleýkum. Şu oglanjygy tanaýaňyzmy? Bu aktýor Taylor Chase. 2005-2004-nji ýyllar bir serial bardy. Şkola wyžywaniýa neda diýip. Köpüňiz bilýän bolmagyňyz ahmal ýa-da wapşe şu serialy görmedik bolsaňyzam, şu surat köp ýerde bolýardy. Oýunjaklaryň daşynda ýa posterlerde ulanylýardy. We indi welin şul aktýoryň häzirki ýagdaýyny görkezeýin men size. Ynha, örän elhenç ýaramaz ýagdaýda, bilýänsiňiz näme edeňde şu ýagdaýa gelýäniňi. Segsen dokuzynjy ýyl by meň bilen ýaşdaş. Soňky ýyllyklarda nirde näme edip ýörenini bilenoklarmyň, ýitýä bu ulgamdan. Ýöne täzelikde köçede biri tanap wideo düşürýä. Şolam internede düşýädi ýaýrap gitýä soň olam gabat gelip olam wideo düşürip goýýa bylam gabat gelip bylam wideo düşürip goýýa pul kömek edýäler ýöne öýündäkiler ahyrym seslenýämiň dogan garyndaşlary pul kömek etmäň sebäbi pul berseňiz nämä sowýanyny özüňiz bilýäňiz diýä şoň üçin etjek bolsaňyz düýp göter muny liçeniýe etmeli düýbünden şoňa kömek ediň diýä we kömek etjek bolýalar ýerleşdirýälerem ýöne baran ýerinde şo ýumrup ýykyp gaçmak bilen. Muň özi sag bolsun aýdanok sebäbi uje saglyk taýdanam aň taýdanam örän ýaramaz ýagdaýa gelen bu. Nähili gelýär bu ýagdaýa şu serial ýapylanyndan soň gapdalyndaky çagalar aktrisalar aktýorlar ýene-de şu öz ugurlaryna işleýäler teatra gitýäler ýa kino düşýäler buny welin hiç kim alanok şondan soň gerekdäl bolýar bul onsoň vlog çekip başlaýar bir döwür ony edip görýär buny edip görýär garaz hiç hili bolanok ýöranok Aktýor şol ugrundan şuň işi gerekdäl bolýa hiç kime. Şondan soňam ýitýäde ine şu ýagdaýda gabat gelýä adamlara. Indi kömek edilip düzäýen ýagdaýyndada kino geler öýdemok bi sebäbi kino düşmek üçinem sagdyn pikirlenip bilýän adam bolmaly. Bu welin o tarapdan örän daşda. Ýöne, düýbünden şu wagt bir döwür boldy, haýp üçin şolar ýaly adamy täze kino düşüripdirler, nähilidigini göresiňiz gelýärmi diýip, salmaklary ahmal, bolar-bolgusyz zad-a. Sebäbi döwür şon ýaly boldy, ýöne hakyky sungat diýilýän ýerik bul adamy ulanyp bolmaýar. Meň ejem aýtýardy-da, hemişe, Oglum! Energiýaň ýok wagty, şolar ýaly köpçülige çykasyň gelmeýän wagty ýa-da örän istaşýon wagtyň bolýar-da, şon ýalyda etmegin, işlemegin diýýärdi. Şolar ýaly ýaramaz serişdeleri ulanyp, birine ýaranjak bolma hiç wagt diýýärdi. Sebäbi köp artistler şol halka berjek bolup, gowy etjek bolup, güýjüniň ýok wagty başga zatlar ulanyp çykýardy. Ýa bolmasa, Uje gerek däl bolanyňy duýup bilmek gerek diýýädi. Bir edip görýäň, iki edip görýäň, üç edip görýäň halys ýöränokmy, wagt görkezýä. Taşla şony, özüň üçin ýaşa. Başgarak zat bilen meşgullan. Hobbiň bolup biler, ýöne şu bolmasa men özümi şeýtjek. Ana özüňi şeýtseň şular ýaly ýagdaýk gelýäň. Hudaý saklasyn. Şuny paýlaşaýyn diýdim. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun. Hemişe Saglygyňyzy ýatdan çykarmaň, özüňize gerek, başga hiç kime-de gerek däl. Dostlar, iki müňünji ýyllar diýlende dünýä belli hitlerden haýsylar ýadyňyza düşýär? Meselem, şular ýadyňyza düşýärmi? Bless me this, raise me up, raise me down.

Nokia Motorolla hökman şul aýdymlaň biri ýaňlanýa şu taýda. Iki müňünji ýyllar iki müň onunjy ýyllar aralyk örän populýarny bolan hitler şular. Ýöne şulaň hemmesini näme baglanyşdyrýandyr öýtýäňiz? Şul hitleriň hemmesi Rumyniýada dörän dostlar. Şondan öňem, şondan soňam bolmadyk zat şu. Aslynda Rumyniýa bir gitjik döwlet, ýöne şo ýyllaň aýdym-sazlary, şo taýdaky döränler dünýäň ýüzünde gerekli bolup, söýlüp diňlenen sazlar. Ýöne bir geçip giden dälde, hakykatdanam iki müňünji ýyllar diýip nostalgiýany ýatlananda şu sesler ýadyňa düşýär. Üýtgeşik sazandalan muzykantlaň esasynda şulary döredim diýseňiz, beýle däl. Şulaň köpüsi çeper höwesjeň diýseňem boljak. Sebäbi ýaş oglanlar gyzlar, meselem dijeýler şular ýaly saz döretýäde, belli bir aýdymçy gyzlaň heniz tanalmaýan. Şolaň haýsynyň sesi oňat gabat gelse şony çagyryp çykarylan şular. We köpüsem dünýä belli ýyldyz bolýar. Ýöne gynançly ýeri şular uzak dowam edip bilmedi. Olam näme sebäpli bular ýaly şöhrada taýyn däl. Sebäbi başdan şo zatlar düzülmedik. Erteki gün nähili ýagdaýlar döreýär? Meselem ýaňky aýdym aýdan gyz Siziň diýen puluňyza indi men kaýyl däl. Menem dünýä belli ýyllyk şunça manat beriň diýerler. Olaram ýok biz ony tölejekkä on ýal gürleşmedik, eýle-beýle şoň esasynada köp gruppalar bölünýäler. Şolaň içinden esasy galanlar meselem Inna diýip boljak, Inna henizem şu wagt konsertler berýä, dowam etýä. Karýerasy gowy. Ýöne galanlary meselem gruppa Aksent diýlende eýýäm olar topar ýaryp başga ýerde, bir solist başga ýerde, beýlekilerem şolar ýaly. Ana şony göternip bilmänem bes etdiler. Bes etdi diýsem, öz ýurdunda henizem işleýärler olar. Tanalýandyrlaram, ýöne ýaňky hit çykarmakda ýa-da dünýä bazaryna ýaýratmakda olar ýaly işleri ýok. Ýaňky hitlaň içine Danbalanyň aýdymynam goşandyryn men. Köpüňiz diýmäňiz ahman Danbalan Moldowadan-a diýip. Hawa dostlar, ýöne ýaňky hit aýdymy Rumyniýa baryp döretýär we rumyn dilinde aýtýar. Şoň esasynda-da dünýä tanalýar. Şol aýdym heniz henizem gaýtadan çykyp gidip otyr. Esasy şoňa çörek getirýän aýdymlaryň biri bolup dur. Meselem, bir aýdym hit bolsa, şoň özi üstünlik. Ýöne şol döwürki bolup geçen waka hakykatdanam dünýäň ýüzüne geň. Bir kiçijek döwletden bir döwrüň içinde birnäçe sany aýdymlar çykýar, şolaň hemmesem şol döwrüň sesine öwrülýär. Nostalgiçeskiý. Şoň üçinem fenomen diýip geçdim, dostlar. Gowy sazlardy. Bilemok, häzir diňlemedik ýagdaýda şu wagt diňläňde ýaşlaň nähili kabul etjegi belli däl, ýöne meň üçin, öň şony diňläp geçenler üçin üýtgeşik bir zat şol. Gepimiň soňuny dostlar bir waka bile jemläsim gelýä. Şuny her ýurtda bir hiliräk edip aýdylýa. Ýöne asyl manysy bir. Bir döwür öküz bilen towuk meýdanda iýmitlenip ýörler diýä. Şonda towuk uly bagyň ýokarsyna seredip öküze aýtýamyşyn, Men bir döwür uçup, bagyň iň ýokarsyndaky iýmitlerden iýmitlenýädim diýä. Häzir welin sähelçede ýokaryk uçup bilemok diýä. Öküzem aýtýa, Meň yzymdan tezegimi iýseň, uçarsyň, diýýär. Olam, Goýsanaý, onýalam bir zat bormy? diýýär. Olam, Bolýar, bolýar, köp adam şeýt diýýär, diýýär. Olam yzarlap muň tezegini iýýär, iýýär, iýýär, özüne bir ynam gelýär-de, birdenem ýaňky uçýar-da, bagyň çür depesine barýar. We şo taýdan, diýýär, Seret meň ýagdaýyma, uçdum men, hemme zada seredip otyryn, diýip, begenip gopalýar. Öküzem muňa ýylgyryp seredip dur. Diňe öküz däl-de, aňyrdan öý eýesi ýaşulam seredip dur muňa. Olam görýär-de, Bu towuk näme işleýär-u taýda diýýär-de, tüpeňini çykaryp, atyp goýberýär ýaňky ýene güpül edip. Ýere patylap düşýär. Aýdyljak bolýan many näme şu taýda? Seni bir düşnüksiz pyssy-pyjurlyk bir ýerlerik alyp galdyryp biler. Özüňem düşünmän otyrkaň. Maksat şo taýda galyp bilmekde diýýär. Sen bir zada düşünip etýäniň bir başga. Bir eden ýalňyşlygyň ýa-da ýeňil-ýelpaý sözüň, bir pyssy-pyjurlygyň astynda görnüp tanalmagyň bir başgady. Ana şonda galmak kyn. Sen özüň nädip galanyňa, nädip şu derejä baranyňa düşünmeseň, ikinji gezek gaýtalap bilmeýäň diýip aýtýar. Şon ýaly dostlar, ýaňky aýdymlar men pyssy-pyjurlygam diýemok, ýa gowy dälem diýemok. Örän gowy zatlar şolar. Ýöne islendik zada taýyn bolmakda. Aň taýdan, moral taýdan düşünmek gerek şoňa. Indi nähili dowam etmeli, näme etmeli yzyny. Çyg aň bolsa, ana şolar ýaly konfliktiň, goh-galmagalyň ýa-da stresiň üstünden eltýär. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun! Woo!